Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Fino, Assufan, CMYK Advertising, għall-għajnuna fis-sett, Nestlé, Autopaint International, Logo Graphics, WasteServ, għall-għajnuna fis-sett, Angelika Scicluna, għall-irtokk, Alcott, għall-ħwejjeġ ta' Frank, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u twisties għar-rigali tal-mistednin. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Meme hija stampa li tikseb il-popolarità tagħha permezz tan-numru ta' drabi li n-nies qasmuha bejniethom. Din l-istampa tinkorpora kliem nebbiex indirizzat lejn is-soċjetà, il-kultura, il-prinċipji u n-normi tagħhom.

Illum se nitkellmu dwar il-memes Maltin. Mhux ser ngħidilkom ġieli rajtu xi meme jew oħra x'probabbli rixtu bihom int ukoll. Li se ngħidilkom tagħmlu huwa araw taqtgħux min hu l-ewwel mistieden illi għandna fil-programm tal-lum.

Għalija dan il-bniedem huwa leġġenda. Nexxilkom taqtamu minn se niltaqgħu magħna fl-studios il-persuna li sitt snin ilu ħareġ bil-frażi I have potato blood in my veins. Michael Caruana, kif int, sieħbi? All right, mhux ħażin.
Kollox sew? Iva.
Jiena il-mistoqsija ovvja hi, inti qatt immaġinajt li ħassib ruħek daqshekk popolari f'forma ta' meme? Meta sar il-video ma kien hemm l-ebda ħsieb li ħa jiġi jiġri mad-dinja bħalma ġara, għax mad-dinja ġifieri spiċċa jiġri kullimkien. Il-ħsieb kien li nagħmlu reklam il-patata ta' Malta. U għamilt reklam ħa ngħid. Ir-reklam sar kullimkien, ġifieri llum il-ġurnata tispiċċa mmur il-Ġermanja, Polonja, u jien intant insifer fuq ix-xogħol tiegħi allura meta jfittxu Maltese potato, daw ħa jitla' l-video tiegħi ġifieri. Issa, issa inti fir-realtà tkellimt fuq il-passjoni tiegħek, inti tkellimt fuq Fuq dak li tagħmel ta' kuljum, għax ovvjament il-ħaxixa li inti qed titkabbar hija fuq kollox dik li tfisser kollox għalik u. Hija l-ħajja normali, eh, hija l-ħajja normali ta' kuljum, jiġifieri li norqod u nqum naħseb fuq, jiġifieri xi x-xogħol tiegħi, kulħadd naħseb ix-xogħol tiegħu jipprova jagħmlu aħjar. U jien sintendi naħseb fuq ix-xogħol tiegħi kif se jkun aħjar milli jkun qiegħed u jkollu prodott aħjar wara. Issa, nies bħali li ovvjament qegħdin fid-dinja tal-ispettaklu, fid-dinja tax-xandir, minn kollox nagħmlu biex immorru viral. Inti rnexxilek tagħti intervista fuq il-patata ta' Malta u tmur viral. Fir-realtà, qenitek b'xi mod jew ieħor fix-xogħol? Alla għatak iktar flus fir-realtà. Efhimni, mhux ħa ngħidlek li mhuwiex hekk, sirt popolari mmens, jiġifieri ma nista' mmur imkien fejn qabel ma sar dan il-video tista' tgħid ma kien jafna ħadd li li ħlief erbgħa min-nies ta' madwari, illum ħa nitkellem fuq pajjiżi, fuq Malta u Għawdex. Kull fejn immur ara dak tal-patata, dak tal-patata. U għadhom jagħrfuk sitt snin wara. Għadhom jagħrfuni sewwa ġifieri. Meta dak il-leak u f'daqqa waħda dal-video f'kemm ilni ngħidlek mil-lejl għan-nhar f'daqqa waħda għax jiena Nammettiha jien ukoll, I mean, kwotajtek, l-emmolaw fuq ir-radio, ġifieri, kif irreaġixxejt? Efhemni, ħa ngħidlek, il-familja tiegħi għall-ewwel ħaduha ħażin ispeċi ta' kien hemm min prova jwaqqagħni għaż-żuffjett. F'dan il-każ ħadt it-tajjeb tiegħu u ħallejt ir-riklam isir. Issa inti vera fissat daqshekk fuq il-patata, imma ġifieri jekk jiena, jekk tistidinni niġi nikol għandek id-dar, patata ħadd tmani. Le mhux ħadd imgħak patata biss. Le, le, le, le, ħorra, iva, le, fimni, toġobni bħal kolinkwa prodotti ieħor tal-ikel. Dika normali, imma li pereżempju nkabbar l-agrikoltura kollha sabiħa. Imma l-patata hija xi ħaġa speċjali għal jiġifieri sew għax trabbejt il-familja tagħna dejjem kabbarna l-patata allura speċi ta' imma jista' tkun xi ħaġa u fl-istess ħin tesporta ruħha. Ekkont kont se ngħidlek fir-realtà l-patata ta' Malta vera hija xi ħaġa li barra minn Malta. Għandna s-suq tagħha. Allura speċi ta' inti tmur fuq xi ħaġa li diġà n-nies proud biha. Tkompli tibni fuq dak li diġà hemm. Jiena, ma nafx jekk hux mill-għalqa tiegħek ġiet, imma jien ġibt patata miegħi. U ħa ngħidlek tiffirma lna għall-patata jekk ma jimpurtax, għax jiena, jiena għadha qatt ma ltqajt miegħu Michael u għad issa la darba għandi ċ-ċans li dal-persuna niltaqa' miegħu. Ħa ngħidlek jekk ma jimpurtax il-patata u ffirmaħ ħili waħda. U tant hu leġġenda dal-bniedem li, firma bil-mod ħa niffilmjak, li għandi bżonn niffilmjah dan il-mument għaliex da, da, da vera jfisser ħafna. U fir-realtà hekk kont qed ngħidlek, kont qed ngħid kif nies bħalna vera jagħmlu ħafna xogħol biex jippruvaw b'xi mod jew ieħor imorru viral. U inti fir-realtà prattikament kważi m'għamilt xejn biex mort viral. Inti vera m'għamilt xejn.
Dan il-video biex nispjega x'kien eżatt hi. Dik kienet kumpanija barranija.
Dik kienet kumpanija barranija li naħdmu magħha aħna u xtaqgħu jagħmlu reklam tal-patata ta' Malta bħalma diġà għedt qabel. U bidwi li speċi ta' jitkellem naqra bl-Ingliż u hekk sewgħu li ma jistħix quddiem il-kamera. Jien kont diġà dert xi ftit fuq it-television qabel. Iżattat insomma. Bħala xogħol ta' bidwi.
Insomma jien għedtilhom nagħmilha dil-ħaġa. Insomma, u spiċċajt jiġifieri ffirm, qaluli tiffirma, speċi ta' tiffirma l-karti, speċi ta' x'dan ħa jidher. Mela, tiffirma r-release forms ngħidu. Eh, eh, eh ġifieri, jien ma nifhem fihom dawn l-affarijiet jien mhuwiex xogħol dak fil-verità. U jien iffirmajthom għedtilhom da min jista' jara jien speċi ta'. Għadha li ġara beda jagħmlu ħafna konferenzi u laqat insomma fuq ix-xogħol fuq il-business. U kien hemm xi kumpanija oħra u qalulhom ma nistgħux niġu minn pajjiż 'il bogħod speċi ta' oraj tgħidli illum id-dinja tmur kullimkien imma Qallu aħna tfawh fuq YouTube, qallu mbagħad arawh minn hemm. U kif tafawh fuq YouTube dan sploda kullimkien. U mbagħad ċempluli ħuti jiġifieri u l-kuġini inqas Facebook ma kelli dak iż-żmien. Għamiltu naħseb wara di. Le l-Facebook u ilu għandi xi sentejn jiġifieri speċi ta' ma qgħadx nagħti kas li għax m'għandix Facebook u dan imma Speċċa ġara ma' kullimkien u kulħadd isemmini u. Aħna Michael, aħna miegħek nerġgħu nitkellmu daqsxejn iktar tard u nispera li wara dak il-video tawk promotion ukoll u tafawk xi head of marketing xi ħaġa x-xogħol. Però aħna ser ngħaddu biex naraw ukoll feature ieħor li ppreparajna għalikom u din id-darba it-team ta' dan il-programm mar iżur xi ħadd li wkoll da għamlulu ħafna memes.
Id-dawl tiskanta x'jagħmel hux. Ma jeżisti għax kieku nixtrih dal-prodott. Għaddod ħelu wis, kellu dara dak il-hairstyle f'mument minnu. Le, le, the tunnel is close, the tunnel is close, closer than it appears. Dawa superheroes, Superman, wieħed mill-favoriti tiegħi, xorta. Għandi superhero favorit iktar, Ninja Turtles, Captain America u Mintoff. He was a kind of superhero għax kellu kellu ftit superpoteri mhux ħażin. You can enjoy the best pastizzi. Aħjar ma nikkummentax. Il-poplu Malti fil-jum tas-silenzju jidhru tense ħafna. Ma tantx inżommuh is-silenzju aħna u nġibuha bi kbir għax noqogħdu kwieti darba kull ħames snin, suppost.

Nassigurakom ġiet iktar flessibilità biex hi tkun biex hi tkun flessibbli u stabbli bħala Prim Ministru. Aha, din rajtha din tal-Air Malta. Din kienet naqra ma nafx kif kien kitbu dak l-artiklu. Tajba di, jħobbuh in-nies il-President. Affarijiet li nħobbu nafġu. Tajb, ma nifhimx il-Eurovision, ġifieri ma nistax ngħidlek nafġux. Jew le. Dan id-dream job tiegħi hux li mmexxi il-Milan ma għandhom min huwa aħjar minni biex jagħmel dak ix-xogħol. Dan meta mmur is-supermarket kun hemm min jieħu ritratti minn wara dari. Ma ġara xejn, jien bħal nies kollha irrid imur nagħmel ix-xirja wkoll. X'wara din tal-pizza kienet reaction għal billboard naħseb 2012 jekk minser żball, fejn konna għedna Labour delivers u mbagħad spiċċajt inġorr il-pizzez kont insomma għandi job stand by jiġifieri hemmhekk. X'wara? Jemmnu fija ħafna qabel ġo dan żgur li jemmnu fih ħafna u ħafna iktar. U jemmen fih Joseph Muscat ukoll.
Inkomplu għaddejjin bil-programm u magħna issa jingħaqad il-persuna li hawnhekk kitbuli inti l-iktar bniedem li ġejt immimjat f'pajjiżna, ma nafx statistika minn fejn ġiet, però li hemm ħafna memes dwarek, eh, dik ċerti. Peppi kif int? All right, all right, all right.
Issa, jiena lilek nafek u nafek sew, u jiena naf li inti ultimately meta joħorġu memes fuq hekk u hekk, probabbli tkun qed Tkun qed tidħaq bihom sa ċertu punt. Mhux hekk, nieħu pjaċir għax. Tieħu pjaċir.
Nieħu pjaċir għax inti ifisser li inti tant inti persuna li jafu x'inti tagħmel in-nies, illi mbagħad jistgħu jiċċajtaw bik għax ma tistax tiċċajta b'xi ħadd illi ma jafux bih. Ġifieri b'xi mod jew ieħor tkun qed turi li inti dak li qed tagħmel qed iħalli impatt fuq xi ħadd tant li daw iħossu li għandhom jiċċajtaw bis-sitwazzjoni tiegħek. Però ovvjament hemm il-limiti wkoll. fil-film. Eżatt, ġifieri aħna qed nitkellmu fuq memes li jkunu jien naf ħafna drabi jużaw di biex jgħidu ċempru 200 jekk. Dik anke jien dik ġieli żgħita. Il-ħin kollu jgħidu l-istess. Jinqala' xi ħaġa fil-pajjiż jew jew probabbli kien hemm soru pregnant qalu jekk tridu tkun tafu min hi min hu l-missier ċempru 200. Ngħid għalih kull ħaġa li tiġri. Ikun hemm xi ħadd li jġibni ngħid insomma biex jiġi fil-programm. Meta jaqbdu miegħek tal fil-qosor, dik iddejqek jew le? Le, le, laqas xejn, laqas xejn.
Assolutament, inti għalik. Għax vera dan kont ngħid fil-qosor. U jiena dejjem xtaqt insaqsik lilek mistoqsija. Eh. U tajt stennejt l-opportunità li nkun kamera biex insaqsilek. Inti ġieli kien hemm xi sponsor li speċifika biex tajt ismu ħażin? Le, le, normalment jien ngħidhom ħażin. Iċemplu biex jgħidulhom isma' Sorry imma jew mhux se nħallsu jew hekk għax dak gerfixli l-isem. Imma mbagħad mid-dehra jindunaw illi marru iżjed tajjeb meta ngerfxu. Allura mbagħad jibdew deħlin b'xi mod jew ieħor. Aċċettawni. Jibdew deħlin b'xi mod jew ieħor. Għandi kura żiedu l-isponsors fuq hekk qaluli. X'taħseb x'taħseb illi għandu jagħmel persuna, jiena qatt ma ġejt memed, jew jekk ġejt memed ma nafx biha, għal inqas, kieku jkolli nitlob lilkom parir ta' x'għandi nagħmel biex niġi memed? Ma nafx, għandi- għandi noħroġ ngħid xi xuxata jien naf on air jew xi ħaġa jew. X- x- X'taħsbu li għandi għandi nipprova nagħmel biex b'xi mod jew ieħor niġi memed? Naħseb li titħalliha tiġri ta' di mhix xi ħaġa li li tipprova tgħidha, mhux hekk? Xi ħaġa li li tħalliha tiġri. Jien kull ma għamilt spjegajt ix-xogħol tiegħi kif inhu. U spiċċat jiġifieri ġriet ġrat waħedha jiġifieri l-istorja. Ġieli, ġieli tkun hija f'sitwazzjoni perfej tgħid tkun hija toner tgħid xi ħaġa u tgħid ejwa tgħid di. Int intu tgħid is-sentenza tibda tgħid di di. Qed indaħħal saqajja fiha di. Darba kont qed nippreżenta l-istrina u konna għadna nagħtu r-rigali dak iż-żmien. U kellna konna jirbħu televisions dak iż-żmien kien għedhom LCD

L-LSD li kienet droga dak iż-żmien famuża, u d-droga se jgħadu pjaċir u hekk, iġibulkom id-dar. Imma imma sawa dak huwa dak huwa minn naħa l-oħra dak huwa parti mix-xogħol tagħna, ġifieri kultant insibu ruħna ngħidu affarijiet li anke jiena jiena ġieli tiġri lili on air waqt il-programm meta kont qed inxandar live noħodha ċertu for granted kultant xi ħaġa ma nkunx forsi daqshekk jgħajruni ħafna biha x-xogħol ma nkunx daqshekk preparat kemm għandi nkun għal-links. Noħroġ ngħid xi ħaġa u jiena ngħidha nibda ngħid Kieku għedtha mod differenti di ħasra kienet toħroġ kienet toħroġ aħjar. Aħna minn hawn ftit tal-ħin ieħor se nkun qed nagħmlu logħba magħkom. Eh, minn hawn ftit tal-ħin ieħor se nkun qed nagħmlu logħba fejn se ngħidulkom toħorġu bl-aħjar mim għal xulxin. Ħalissa naraw daw in-nies li fuq kollox huma mmimjati ħafna kemm kapaċi wkoll jimmimjaw lil xulxin. Però qabel nagħmlu dan, se nirringrazzjaw il-numru ta' persuni. L-ewwel ħaġa nirringrazzjaw lill-lecturers kollha tal-MCAS fosthom ir-Raymond Ellul u l-Jason Muscat għall-għajnuna tagħhom mod partikolari għas-sett u grazzi wkoll lil dawn il-kumpaniji. Grazzi lil Fino għall-għamara, grazzi lil CMYK Advertising għall-kuluri tas-sett, grazzi lil Autopaint International għaż-żebgħa, Loco Graphics, Wasteserv u anke Nestlé. Aħna nkunu hawnhekk minn hawn u ftit tal-ħin ieħor biex inkomplu b'aktar fuq Int Min Int.
insellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' fatti attwali, korretti u eżatti. Naddu minnu fih għad-dettalji ta' dan il-bulettin. Xogħol ġdid fid-Dipartiment tal-Gvern. Wara ħafna dibattiti, intlaħaq ftehim li persuna li tikkrea l-memes se tibda titħallas. Dan ġie approvat mill-Parlament ilbieraħ filgħaxija, wara li ż-żewġ naħat tal-Kamra qablu li jinfetaħ għall-ewwel darba dan l-uffiċċju, immexxi mill-Gvern, bl-isem ta' The Meme Factory. Minn nhar il-Ħadd li ġej l-entużjasti kollha tan-nar se jkunu jistgħu igawdu minn xow ta' nar sinkronizzat ġdid. Għall-ewwel sena fl-istorja flok mużika sejjer ikun hemm Joseph Mangion li huwa magħruf f'pajjiżna għall-istil tan-nar li jħobb itella'. Is-Sur Mangion ħa jkun qiegħed joħloq ħsejjes b'ħalqu Waqt li jkun qiegħed jinħaraq in-nar. Aħbar li daħlitilna proprju issa. L-imsemmi Joseph Mangion ser ikun qed jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision tas-sena d-dieħla. Il-kantant li kiseb popolarità ġie magħżul bid-diska Eye of the Tiger. Insegwu f'dan is-servizz. Dak is-servizz ngħaddu issa għall-aħbarijiet sportivi. Soluzzjoni għat-tim ta' Sliema Wanderers. Problemi kbar għall-klabb ta' Sliema li bħalissa huma daqsxejn inkonsistenti. Soluzzjoni waħda, qabdu lili bħala kowċ u nrebbaħkom il-logħob żgur! Is-sena l-oħra Sliema kklassifikaw ruħhom fil-ħames post tal-kampjonat, però s'issa għadhom ma mpressjonawx bir-riżultati tagħhom. Tuni ċ-ċans bħala kowċ u taraw kemm jiena tajjeb. Hux tajjeb tajjeb! Isma' vera tajjeb ta! Bit-tim tax-xogħol irbaħt waħda minn sitta! B'hekk sinjuri ġejna fit-tmiem ta' din il-ġabra ta' aħbarijiet. Jiena Mattias Brancaleone nirringrazzjakom u nsellmilkom.
Nilqgħukom lura għall-programm. Jiena ma nafx intom x'taħsbu, ma naħseb dik tal-Eurovision vera jmissna nikkonsidraw nibatuh waħda għall-Eurovision il dak. Ejja nkomplu però, magħna reġgħu Peppi u reġgħu Michael u se tinnutaw li l-istudio wkoll inbidel xi ftit id-dera tiegħu. Għalfejn? Għaliex għandna dawn il-żewġ boards hawnhekk illi se nkunu qegħdin nużawhom biex nikkreaw meme hawnhekk ġol-istudio. Għandna numru ta' ritratti kemm ta' Peppi u kemm ta' Michael u dawn se jagħżlu ritratti ta' xulxin biex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu meme dwar xulxin. Jiġifieri ħa nagħtukom ġiex minuti kollox, ħa nagħtukom ftit tal-ħin, araw ir-ritratti li hawn tagħkom hawnhekk, għażlu ovvjament mhux ritratt tagħkom imma ritratt ritratt tal-ieħor u kreaw meme. Ħa naraw f'temp ta' żewġ minuti min ser jikkrea l-aħjar meme. Mhux se nkunu aħna li qed niddeċiedu imma se tkunu intom fuq is-socials illi ser tgħidulna min taħsbu li għamel L-aħjar meme. Nistgħu nibdew Michael Peppi. Tlaqna. Ħa naraw biex se toħorġ. Jien qed nara qed narahom hawnhekk quddiemi dal-memes. Idejat jibdew ġejjin, jiġifieri. Per eżempju, jien nimmaġina lil Peppi per eżempju bdi jgħidli. Il-laħwa x'patata dik. Dik it-tibta ħarsek, laħwa x'patata dik. Mela, Peppi jażel Fil-kas ta' Michael ma tantx hemm ritratti li tista' ssib online, wieħed u tajjeb hemm. Jażel, jażel, jażel ritratt fejn għandna s-subtitle jidher. U Michael jażel ritratt ta' Peppi bit-telefon. Nikbulu t-telefon number l lek ġedin hemm. Pep no pressure ma tittoħroġ waħda tajba, eh, ġifieri.
Kont se nagħmilha qatta
Ifem, meta taraw il-memes online ġeneralment tindunaw li anka l-element ta' Photoshop mhux neċessarjament dejjem ikun b'saħħtu, aħna qed nikreaw dak il-feeling, dak li qed nagħmlu hawnhekk fl-istudio. Mela, Peppi li est, Michael lest ukoll, mela ħanibdew hawnhekk, mela. Michael jiktbilna 2149200 kif tista' ma ċċempillux. U il-logo il-logo ta' xarabank, għaliex ovvjament qegħdin naraw hemmhekk lil qegħdin naraw hemmhekk lil Peppi bil-telefon fidejh, ħa naraw n-naħa l-oħra. N-naħa l-oħra toġobni
Bil-patata barra. Toġobni bil-patata barra. Mela, għadek dedikat.
Aħna se nħallu f'idejkom, intom li qegħdin tarawna mid-dar biex tkellmuna fuq is-socials u anke jekk jiġukom ideat ta' memes li jistgħu jiġu kreati b'dawn ir-ritratti li rajna hawnhekk, importanti li tkellmuna mill-ewwel fuq is-socials ħalli aħna wkoll inkunu nistgħu naraw il-feedback tagħkom u mhux se nagħżel jien liema waħda hija l-aħjar imma se nħalli f'idejkom biex ukoll tkellmuna intom permezz tas-socials. Qabel ma tmorru, se nkun qed nagħtukom ukoll numru ta' rigali, nixtiequ din il-biċċa li nirringrazzja lill-isponsors, Pep. Grazzi l-Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, grazzi kol Candelicious u grazzi u kol Twisties. Ħarnet grazzi u kol l-Angelika Xikluna għal-makeup u grazzi u kol l-Alkot għal-ħwejjeċ. Aħna nerġaw kunu għawnek dar boħra għal-program iħor int minn int tu għantu forna intu l-mux vera. Biex tkunu marra l-ekun speraw li meta aħna nerġaw nkunu għaw intom tkunu għedin emmek u kol terġaw is-seguna. Għallum daqsek, grazzi ħafna tal-rajtuna nispera li ħattu gost

CMYK Advertising għall-għajnuna fis-sett, Nestlé Auto Paint International, Logo Graphics, WasteServ għall-għajnuna fis-sett, Angelika Scicluna għall-irtokk, Alcott għall-ħwejjeġ ta' Frank, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties għar-rigali tal-mistednin.